Нәрсә ул ширк? Без сезнең белән Аллаһның иң сөймәгән нәрсәсе, иң зур гөнаһ, аңа карата иң зур гаделсезлек, җәһәннәмгә илтә торган юл ширк икәнен аңладык. Хузәйфә бин Әл-Яман дигән сәхабәдән килгән хәдистә, Аллаһ аннан разый булсын, болай диелә, Кешеләр Аллаһның илчесеннән яхшылык турында сорыйлар иде, ә мин, явызлык миңа килеп тиюдән куркып, явызлык хакында сорый идем. Шуңа күрә дә, үзебезгә шушы иң зур гөнаһка эләкмәс өчен, без аны җентекләп өйрәнергә, аңларга тиешлебез. Коръәндә иң бөек әмер, тәүхид, ә иң бөек тыю, аның капма-каршысы булган нәрсә, ширек. Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә әйтә, Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз һәм аңа бернинди дә тиңдәшләр, ширек кылмагыз. Ширек сүзенең телдәге мәгънәсе ике нәрсәне тигезләү дип аңлатыла. Шәригатьтә ул гомуми һәм хосусый мәгънәдә була. Гомуми мәгънәдә ширек, Аллаһның мәхлукатларын Аллаһ белән бергә бары тик аңа гына хас булган нәрсәләрдә тигезләү, бергә кую. Бу ширек өч төрдә чагыла. Беренчесе, Аллаһка Раббылыкта бары тик аңа гына хас булган нәрсәләрдә тиңдәшләр, ширек кылу. Яисә аның кайбер сыйфатларын башка берәүгә дә бирү, мәсәлән, тудыру, үтерү, кайгы җибәрү, галәмнәр белән идарә итү һәм башкалар. Аллаһ Тәгалә әйтә, Күктән су иңдереп, җирдән үстереп сезгә ризык бирүче Аллаһтан башка бер зат бармы? Аннан башка гыйбадәт кылырга лаеклы булган бер зат та юк. Икенчесе, Аллаһның кайбер исем-сыйфатларында аңа тиңдәшләр, ширк кылу. Аллаһ Тәгалә әйтә, аңа охшаш бер нәрсә дә юк, ул ишетүче, күрүче. Өченчесе, бары тик Аллаһның гына хакы булган тәүхид улюһиядә Аллаһка тиңдәшләр, ширк кылу. Моңа намаз, корбан чалу, нәзер, ярдәм сорап дога кылу һәм башкалар керә. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, Кешеләр арасында шундыйлар бар, алар Аллаһка тиңдәшләр кылалар һәм аларны да Аллаһны яраткан кебек яраталар. Хосусый мәгънәдәге ширек, Аллаһка гына дога белән дәшкән кебек, башка затларга да шулай ук дәшү. Аллаһка гына өметләнеп булган кебек, башка затларга да шулай ук өметләнү. Аллаһтан гына шәфәгатьне сораган кебек, башкалардан да шулай ук сорау. Аллаһны гына яраткан кебек, башка затларны да. Берничек тә ярдәм итә алмаган, сине ишетә дә алмаган, сыным предметларны, амулетларны, үлекләрне, изгеләрне, сурәтләрне ярату. Ширек дигәч тә, безнең күз алдына иң беренче шул килә. Ширек үзе ике төргә бүленә. Зур ширек һәм кече ширек. Зур ширек, Аллаһка тиң затлар бар дип, һәм аларга да Аллаһка гыйбадәт кылган кебек гыйбадәт кылу. Бу ширек кешене ислам диненнән чыгара, аның бөтен гамәлләрен дә юк итә һәм ул мәңгелек җәһәннәмгә эләгә. Аллаһ һәммәбезне дә моннан сакласын. Әмин. Зур ширек үзе дүрт төргә бүленә. Зур ширекнең беренче төре, догада Аллаһка тиңдәшләр кылу. Дога, иң зур гыйбадәтләрнең берсе. Пәйгамбәребез, саллаллаһу алейхи вәсәлләм, дога хакында әйтте, дога, гыйбадәтнең асылы. Ягъни, асылда гыйбадәт ул менә дога инде. Шуңа күрә, кем дога белән Аллаһтан башкага мөрәҗәгать итә, ул зур ширек кылган була. Аллаһ Субханәһу вә Тәгалә әйтә, Раббыгыз әйтте, Миңа дога кылыгыз, һәм мин җавап бирермен. Әмма миңа гыйбадәт итүдән тәкәбберләнеп баш тарткан кешеләр хур булган хәлдә җәһәннәм утына керерләр. Зур ширекнең икенче төре, теләк-максатларыңда, ниятләреңдә Аллаһка тиңдәшләр кылу. Мондый кешеләр гамәлләрен Аллаһ ризалыгы өчен дип түгел, ә нинди дә булса кешегә ошасын, үзенең максатларына ирешер өчен, бары тик бу тормышның нигъмәтләрен үзендә булдырыр өчен дип кылучылар. Аллаһ Субханәһу вә Тәгалә әйтә, Берәү дөнья тереклеген генә вә дөнья тормышының матурлыгын теләсә, без аларга моны мул итеп бирербез. Аларга дөньяви эшләренә кимчелек китерелмәс, әмма ахирәттә аларга уттан башка җәза булмас вә аларның тырышлыклары бушка һәм гамәлләре файдасыз. Бу төр ширек бик тә яшерен, әмма үтә дә куркыныч. Зур ширекнең өченче төре, буйсынуда Аллаһка тиңдәшләр кылу. Кем берәүгә, ислам диненә каршы килгәнен белә торып та, Аллаһ тыйган нәрсәләрне рөхсәт иткән, ә рөхсәт иткән нәрсәләрне тыйган кешегә, ул кеше үзлегеннән теләсә нәрсә сөйләргә хаклы һәм башкалар аңа иярергә тиешләр, Дип буйсынса, ул аны үзенә иләһ итеп алган, аңа гыйбадәт кылган була һәм зур ширек кыла. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә, алар Аллаһтан башка үзләренең галимнәрен, монахларын раббылары итеп алдылар вә Мәрьям улы Гайсәне дә иләһә тоттылар. Ә бит аларга бернинди дә тиңдәшләре булмаган Аллаһка гына гыйбадәт кылырга әмер ителгән иде. Аллаһ мөшрикләр тиңләштергән мәхлукка тиң булу кимчелегеннән пакь. Бу аятьне ишеткәч, элек насара булган Ади бин Хатим, Аллаһ аннан разый булсын, болай диде, Ә без бит аларга гыйбадәт кылмыйбыз! Пәйгамбәребез, салләллаһу галәйһи вәссәлләм, аңа бу аятьне аңлатып бирде, Әллә соң алар Аллаһ рөхсәт иткән нәрсәне тыйганнан соң, сез дә моны тыймыйсызмы? Әгәр алар Аллаһ тыйганны рөхсәт иткәч тә, сез моны үзегезгә рөхсәт итмисезме? Гади, әйе, нәкъ шулай, диде. Пәйгамбәребез, саллаллаһу алейхи вәсәлләм, әйтте, аларга гыйбадәт кылу менә шул инде. Зур ширекнең дүртенче төре Аллаһка мәхәббәттә тиңдәшләр кылу. Моны табигый мәхәббәт белән бутарга ярамый. Мәсәлән, ана белән бала арасындагы мәхәббәт, туган илне ярату һәм башкалар. Монда сүз бөекләп, зурлап, түбәнчелек һәм буйсыну белән катыш мәхәббәт хакында сүз бара. Алай итеп бары тик Аллаһны гына яратырга ярый. Аллаһ Субханәһу вә Тәгалә әйтә, Кешеләр арасында шундыйлар бар, алар Аллаһка тиңдәшләр кылалар һәм аларны да Аллаһны яраткан кебек яраталар. Болар зур ширек һәм аның төрләре иде. Хәзер кече ширекне карап китик. Кече ширек. Аларга зур ширеккә илтә торган бөтен сүзләр һәм гамәлләр һәм Аллаһ Китабында ширек дип аталган гамәлләр керә. Алар зур ширек дәрәҗәсенә җитмиләр. Кече ширек кылган кеше Аллаһ теләгендә кала, теләсә, кичерә, тели икән, каты газапка тарта. Менә аларның берничә мисалы. Беренчесе, кечкенә генә рия. Показуха. Пәйгамбәребез, саллаллаһу алейхи вә сәлләм, сахабәләренә дәшеп әйтте, Мин барыннан да бигрәк сезнең кеше ширеккә төшүегездән куркам. Кешеләр сорадылар, Ә нәрсә соң ул кеше ширек? Ул, саллаллаһу алейхи вә сәлләм, җавап итеп, Рия, ягъни показуха диде. Икенчесе, Аллаһ һәм син шулай теләдең, дип әйтү. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләм әйтте, Аллаһ һәм кемдер шулай теләде, димәгез, ә Аллаһ шулай теләде, ә соңыннан кемдер шулай теләде, дип әйтегез. Әгәр дә Аллаһ һәм кемдер булмаса, әгәр эт булмаган булса, безгә бурлар керер иде, кебек сүзләр. Ибн Әбу Хәтим Ибн Аббасның Аллаһлардан разый булсын сүзләрен китерә. Аллаһны башкалар белән тигезләү, ширек һәм ул караңгы төндә, караңгы таш өстеннән үрмәләүче кырмыскадан да яшеренрәк. Шундый ширеккә ир кешенең хатынына Аллаһ белән синең һәм минем гомерем белән ант итәм, Әгәр дә менә бу эт булмаган булса, безгә бурлар кергән булыр иде, кебек сүзләр керә. Буласы хәлне кем белән булса да бәйләмә, чөнки шушы һәрбер гыйбарәдә дә ширек калдыклар бар.